Onde oramorore, atorangeri, twende twa tata ominto, naintwe tosugurikere amatango a mama ominto. Twasinyire eki torakwane ase abasani na abairi, aki twarorire enyomba yaito yasiekirwe, ntobwati abaibori baito, igo ngosaba gaki abasani na abairi onde oramorore atemoiranerie.
Nabatigeire ochuko omwei, moterenere eya enyangi y'amang'ana omino, ere buya, ntwamanyete ng'a tata nkogenda arenge, onye riria twamanyete otango rende ntwamobwatete na tomosiekera nonye enyomba yaye ime. Mwanche omorigereria obosongo vibes network naende mogoroba engiya kaka embura ya ture. Enyomba ya Maarani y'abana baria batigetwe boka sita, nero tware kooma rituko ria rero, yaoomirwe, yaerire, emerango yarosigwe, nere egendererete nkagerete goika mambia inkoera ere. Tobeke emerango ne chichabi, enyomba eyio toyesieke eome. Ekero yakamokire, echwaterwe. Ekero yachwateirwe, Kaka, torore ng'a Nyasae kagokora ogwancha abagusii baminto baria montegererete. Gaki mware gwancha enyomba eria, moyembekere efulo ya inse, ekiagera ndoche ng'a okoyechwatera okogima goika goche koreta omochando ekiagera beseti chiyo, yaani Nyasae are kobakuna, mware gwancha.

25,000 ekero gwake ebudget twagete ase okoumorera kabisa ekaratige oko okomana mana eumoreru nyomba chiroom chionsi ero eumoreru isiko evaranda buya kabisa ebekwe skreeding eyakwe eniro eniro erosigwe ne ne red oxide kabisa enyomba enkong'u ebekwe omoro mwa esunyontwe.

kia Mokama Nyaribari Masaba ekaunti ya Kisii. Egekone ki'ogokumia naende giatostuire efamiri eyemo egasiria omong'ina. Ekero yasirie omong'ina babeire bakobanga emeroberi y'amatanga goika rituko ria igoro ekero bachiete koyia omobere. Ekero boyia omobere, ekero bachiire koyia omobere, omogaka ere akaboka mapema agesibia, akabeka eyanga yaye engiya, akeyaka amaguta akaraba, akabatebia ng'a kana kogenda, inwe morente omobere, inche nonde nka iga, nomogocha monyore. Baria bakagenda. Ekero bairana, omobere ogacha, bakaganya omoga akamocheria akabora, bakaganya omoga akamocheria akabora, bakaamua korenta omobere bagaika chinsa chiamogoroba. Ekero baika omoga aka akabora, konya catering yachire korosia endagera, konya abageni bachire, konya chiombe chiagorirwe, omoga aka oyio. akabora, Igo, amatanga bono gakubete, tiga ngotoraigwa twagenda mpaka ororo, tiga ngotoraigwe ng'a ninki kiabete, ng'ai omogaka achiete, what transpired, ng'ai are bono iga, naende ninki kebwenerete gokorwa. Ee, matanga nagenderere koba gose naki bono ba decide efamiri ng'a kwane na intwe. So, ntagete tokaranse, toteme gotegerera toigwe eng'ana eye ase orochi gochi, naende abagusi bamento ande onsi ase more, tobwaterane kabisa torore ng'aki togokonya efamiri eye. amo neng'ana eye iga nere nefamiri egokwana. Enche ase amarieta ane Christine Mwenchari, nigo onde omoiseke o kabere ase enka yaito iga iga, lakini ase abana bonsi kwachia omura inde namba inye, nigo yarenge igokora ekemambia chinsa ikomi na ibere chiarimambia. Ekero toimogete tokwenda tweyariganie tosoke twende, kwansa nyuma totaraikera iga abwo, ase obotuko obuchia chinsa ikomi tata ominto nabogete, agatotura agatotebia abana bane, ntaete nkwane nainwe naki mogokwana, togaika tokamotebia tata ominto intwe ntobwati nkwana torakwane, omonto oratokwanire nango. Neba naye tori gochia gokwana, nabo oratokwanire kwania apa ye efamiri. Ase igoro maambia, saa kumi na mbili na nusu toimokire twende, ngatebia omwana ominto tobogorie ebibuyu twende torete amache korwa roche, intwe togasoka togatiga tata ominto kare nyomba iga iga. Tata aimogete, agasoka totamaeti ase achiete, igo togosaba, monto onde bwensi omoroche ande ase are, Amo airane gose atwakere esimi, nabo tokwana na chisimi chiaito, onde oramorore, atorangerie, twende twaita ata ominto, naintwe tosugurikere amatango amo ama ominto. Twasinyore eki torakwane ase abasani na abairi, aki twarorire enyomba yaito yasiekirwe, ntobwati abaibori baito. Igo ngosaba gaki abasani na abairi onde oramorora ate moiranerie.
Ase amarieta a Ngoroku Dorika Vincent, omomura o kabere bw'engo eye, oyio tosireti tata ominto, tata ominto oria arenge rituko riaa aramisi maambia, tokaimoka. Tokaa kera omonto tokaenda koea rigania egere tochie koyia omobere ko mama o mama ominto nasirete. Tokaimoka tokaebanga na abana baminto abande bakaenda roche abande togatigara togokora egasi. Chinsa chigaika ngaenda moi nase tata arenge nganyora tata agoesoka. Abe ebikoro otakobeka, agosiba chikamba. Ngamoboria, tata goigo bono gwesibiri? Agantebia, yaya omwana one, naesibiri. Ngamoboria, ing'o okobekera amache esauri ninche ende riko? Agantebia, inche nesibiri. Ngaruga abwo ase arenge tandigerereti niga ekumbete arenge go- gosiba chikamba chia ebikoroto. Ngaenda, ngaenda chikoni, ekero naenda chikoni. Nkaenda ekero nchie korigia ekiakoria manye kogenda moche, korwa abwo, chinsa chigaika omogaka one agaye agacha agatoboria ngai mwarora tata, tokamotebia tata ntomaeti ase agenda, tokang'ea korigeria tata ominto korwa abwo igo, mpaka bono iga. Ase amaedete a Wycliffe Nyakao, Serembe, oyosirete. Omong'ina Joyce Kerubo nere mama nomogaka James Makara Beserembe, korwa amatango achagete, nabo yabeire egetiro gochia ase omogaka ominto tata. ekiagera tanya gotwara nonye na etoro iga agotwarete estress rioka igoro y'amatango amamo. Obeire iga agochandeka agoteba ng'aki amatango aya abana bane naki omoyega oyo omamo omino okoba naki, naki bono oroche, naki mororoche orabe. Tomotebie tata yaya tiagotwara ebirengererio, mama ngomoreta atore ase amasika naende tomotugote buya. Agende naende kera rituko bire kagochandeka agotoboria ring'ana eri ring'ana ki, omoyega oyo naki oroche okoba naki okoba omoyega oyo okoba mpaka latest. botuko bogokera igo, batoboretie ateba, bana bane, inche bono natantanyigwe tindochi kende, neki ngokwana tindochi, gose eki nakwane gochia ase abanto timanyeti. Nonya na abasani na abairi ntaba kogana ase manye ng'a oyo nyarebe na oyo nyarebe, nabatigeire echukumu eye, moterenere eya enyangi ya mama omino ere buya, ntwamanyete ng'a tata nkogenda arenge, onye riria twamanyete otango rende ntwamobwatete na tomosiekera nonya enyomba yaye ime abere ororo. Tata yaigete chinsa saa kumi na mbili ang'e na nusu iga, aria abwatete agasoka, tokairang'ania isiko agoika naende airane. Ekero abere igeka, konya koboria tore ah maybe tokarengereria momo more omwabo agenda bachia kogamba buna konyora achikire konyora amotebirie ase esimi. Bono rende ntwachi komanya, emeroberi nere yagendererete etaoni narenge kominyoka nchi goshugurika, bono inde inchera kogenda, nari ngwakerwa esimi ng'a ninche twagenda na tata nkobakani yaanchete nachiete na tata, bagoteba bono tata taiyo eh, nainche ngastuka nkabatebia gaki tinamanya naende tindi aware.

Bono yabereiri getira naende echangamoto enene, ekero bagoteba ng'a ekero tata ang'ete ebinto ebi bionsi na ninche aba na ninche atebetie ase narenge arenge kogenda. Gaki abasani nabairi, ntobwati botamera obonde, obotamero bwaito ni bore ase gochia ase abana inchi mwensi. Onde ororire tata, nabo agototebi, onde omanyete ase tata. Are gose ao ararorokane ase ande onsi, gaki mototeigwetera nonya ase chinamba chiaito chie chisimu, erinde naintwe tonyore eriogo ri'ebi eriogo ri'obongo, totige korengereria ekiagera eyio yabeire ekiini ng'a nintwe tobisete tata, naende mbagotoa mama tomotindeke, ase eng'encho tata oborire. Abasani baito nabairi batwomerete ekero baigete bakanyora. Omoyega omama osarekire. Gaki yabeire obosooku naende obogekiri ande obonene, totanyare kobisia ase efamiri eye. Gaki eserekari twasabire ase egati, omogavana oito, aba MP baito na aba MCA, bonsi twabasabire moingirie egati motokonye more omosaada gochia ase efamiri eye, erinde tata ominto atoke. Gaki. Chinamba chiaito chi'esimu, ndorarore tata nabo agontebia nonye ninche agoetera ase enamba yane ya zero seven nine one two one zero seven seven seven. Omosaada oino ogocha ase ase tore oino abananchi nigo orabe ogokonya okonene ekiagera morabe mwakonyire chinkoro chiaito gose mwachigwenirie. Mbuya mono. Riswali nari koboria ndiri ng'a ekero mwaa Ekero akoete ebinto ebi, inki agoteebeti bi- ekero akoete eh, pa- burial permit na ebinto ebi bionsi? Ekero ang'ete eburial ne eburial permit na ekebande, eh, ere atagete obongo bwaye bwatantanigwe, tamaeti kende, tabwati ememory ende yonsi. Naki akwanete agateba toterenere omoyega omama, bweka iga nabo akwanete iga, eh to make sure oerire buya.
Ekero kende moachete mochari mokaika omobere aro, kera tarenge okobua. Ntwachiete nkarikerwa rirobe korwa Kisii Central, tokenda togasokeria omobere, ekero oigete iga iga, eamate igo yagechetigwe, ekero yarochire ng'a twareterwe omobere. omogaka ominto ataiyo. Intwe toirete rende ng'anya tata oibisete ande gakoigwa chioni gose ambulance gekobuga, omisa ominto nasoke rende ache korotota mama, tokanyora rende tari gocha togakesa obotuko ntomoroche, gaki atobereire egetiro. Mogakeesera omobere kworwao nyomba gose. Ee, omobere nyomba orenge. Ee, naende ekero kende tokaira rende onye tata tari gotoka rero, yaani erio igoro, rero ngocha arenge totebe rende onye kamanyete ng'a mama oye nigo nabo arairane, lakini ntorarora dalili ende yonsi. Igo twabekirwe chisemi chisemina chimeeting, korwa botuko mpaka bwakia, mbatweti time eria batotebetie buna intwe efamiri. Toracheke tata goika saa sita bamanye komoira. Nigo batorangeria, bagotoikaransa ango ne chikazeni chiaito. Bagotorangeria, bagotobeka chimitingi, bagoteba tore omosaso are, tomanye gwancherwa totindeke mama oito. Bono. Mbatwete time eria batebete goika saa sita bamanye koirania omobere mochari. Nigo batosoki nonya na abasani na abairi aba akumia. Intwe buna efamiri ritang'ani mba tori ko organiseti. Abatobunera. amasikani, ekiagera abakora amintoko amamincha buna toigwananete.
Abanyairani ang'e chisa ibere na enusu isata abwo nario banyesokia korwa nyomba.
Ee.
Intomanyeti ekiagera igo basokia omobere. intwe ntochieti kogenda gochia ororo toika paara agwo toirana, ekiagera, okonyora chingwana chitaraigwana buya.